Şefiqa hanım, qırımtatar milliy areketinde qadın-qızlarnıñ emiyeti.
Qadın-qızlarımıznıñ emiyeti pek büyük. Episini eñgerteyim, adlarını aytayım desem, qorqam, bir-ekiden bir çoqusını bilem. Amma aytsam da bir-eki, birde-birisini unutıp qaldırsam, incitirim dep qorqam, amma episi bir adlarını isteyim, öbür dünyalıq soylarnıñ adlarını isteyim añımağa. Evel-ezelden ayta ekenler, erkek baş bolsa da, qadın kişi boyun. O başını qayda çevirse, boyun baş tü yaqqa çevirile. Ondan da ğayrı, Yevgeniy Markov özüniñ kitabında qadınlar içün pek yahşı yaza, ayta, Nesmotrâ na to, što vneşnye kažıtsa, što Rukovodit muşşina, no na samom deli vse hozâystvo vedöt jenşina, vospitovıt detey jenşina, e, qırımtatar etiketini siñirdirgen, balalarğa terbiya bergen qadınlar. Bundan da ğayrı, erkekler milliy areketke qatılğan soyları, ya bizler apaylar epimiz episi bir çalışa edik şa qorandanımıznıñ bir tarafında. Ameli tarafından, para tarafından qadınlar da qorantağa ketir edi. Balalarnı qadınlar aqayları er künü milliy arekette imza cıymağa, toplaşuv yapmağa ketkende apayları qorantanı çevir ediler. Olar qarşı çıqsa, qorantada birlik olmasa, milliy areketke de çoqusılarnı, endi aytlarını aytmaymın, incitirim dep, nece türlü soylarnı qorantaları bozuldı. Amma bütün qorandalarnen, milliy areketke qatılğan qorandalarnen men pek bilem. Jaksim Kütsi tağanı, qızı, oğlu Qırımğa da keldiler. Apayı işte evde otursa da, aveskârlar tögeregin teşkil etkende nasıl urbalar kerek yapmağa, olarnı bizge körsetip, toqtamayıp körsetip otur ediler, yardım etip otur ediler. Endi Svetlana Ametova, işte, vaqıtte pek ınamlı edi mına bu sud deseti taşkentskiy protsesste, anda bar edi, Svetlana Ametova o soñ çoq oturmayıp çıqarıldı. Ondan ğayrı, no, Ayşe Setmüratova, eto, samo po sebe, anda, mına, rahmetli Selim abdi, Kadıyeva Kemal ağa, Ralan Kadıyevniñ anası. O terbiye alamasa, Ralan Kadıyev qaydan kelecek edi milliy areketke? Biz oñ içün Memorialğa cibergende material Ralan içün biz yapıp ciberdik, İnitsiativa teşkilâtı bar edi, men olarğa çoq yardım ettim, elâlaş olsun. Anda soraylar, kâk Ralan Kadıyev prişol Natsionalnoye dvijeniye? Cevabı, bile, anası, babasından Anası, babası milliy areketke qatnasa, olarnıñ balaları da ondan şimdiki algıda şay. Şimdiki algıda şay. Anası, babası qoranda da milliycesine, milliy Vatan sevginen asratılğan balalar şimdiki algıda teşkil eteler, yaşlar teşkilâtı bir şeyler toplamağa davam eteler. Episi bir qorandağa baqa. Qaysı qorandada östi, qayda terbiya aldı, yıllarç ne cürgen soyları çoq. Aytacağım, qadınlar, Ayşe Setmuratovanıñ anası olsun, qardaşı Ayşe Süttau türmede otursa, biz onı azırlap ciber edik, Perdaş, aytacaqsıñ, vot KGBniñ sözün kene tekrarlaycam, olar ayt ediler, Držat paltsi na pulsi naroda, birsi öldi, birsin qapattılar, birsi tüsip ketti, epsine bizler toqtamay yarım saattan soñ biz uje haberimiz ol edi, dopros bul, KGBge çağırdılar, ne söylediler, ne ne kerek edi, cevap bermege, qayda yañlışlıq, qayda doğrulıq,

Yaqınlarda bir apayçıqnı tanış oldım. İlmi Amitovnı dualarında. İlmi Amitov, o Samarqandda Katakurgan degen yer bar edi Samarqandda, o bizge kelip dedi, ot odin iz yaş boyeviklerden birisi edi İlmi Amitov, bilesiz siz onı, elkel neme traş, neme, skulptor, yaqınlarda öldi. Bir daa duasında bir Sarı saçlı bir apaycıq, bir de yahşı tatarca laf ete, i, keskin avle bir laf ete. Soñ laftan çıqqanda adını sorasam, Sündüz. Vay, qayda otur ediñiz desem, Navaide. Mına baqıñız, onı demeymiz biz, Milyareket ştrahçısı da. Men, men içün deyler veteran milliy areketni, çünki men bütün teşkilâtlarnıñ başında, mında men aqlı tanış edim, biz bir qararğa, kollektivniy razum degen şey, bir qararğa keledik, soñ şu qararnı soñ neme, dünyağa yetiştirmege davam etedik. Şimdiki, şimdi sud oldı, Ravlan Kadıyevniñ babasınen anası bizim sırtımızdaki soqaqta otur ediler. Soñ neme, Kemal ağa tapqan tanışlıq Voynına yolnılar bar eken da, türmenin içinde çalış eken, olar vastasınen olarğa aş, suv cibermege. Qırq sekiz gradus sıcaqta mende aqayım bar, Bizler Kemal ağalarnen Selim apte de anası Jalanna dostmız. Kemal ağanen beraber alıp gittik Navayıge. Navayıge nemege çeres polnayumlerden olarğa aş bermege. Vot men közüm ögünde bilem, çto bir azbarğa kirdik, berdik. Biz öz aramızda öyle bir yazılmağan qanunımız bar edi, çoq şey soramamaq, qaçırmaq mümkün insan, bileysiñ, mına, misal olaraq, bir adam Moskvağa barıptı, keldikten aman KGB çağıra ediler, doprosqa, soñundan soray ekenler, ya siz nasıl bir-biriñizni tapasız? Qaydan bilesiz, bu tatar keldi, soñ, soñ keldi bizge, balalar, men dayanamadım, ayttım daa, dey, qolumızğa Lenin bayrağını urıp alayıq, dey, otura gazetasını oquy, Lenin bayrağını oquy, ana köresiñ, Lenin bayrağı qolunda, barasıñ, selâmüm aleyküm dep yanına. Aytqan da KGBda, balalar, dayanamadım, ayttım daa, no, noqan eken endi, bilmezsiñ vatanını, aytacağım, onıñ içün çoq bilmey, bilmemek. Bir daa bu apayçıq meni laf etkende, men, dey, Navaide yaşay edim. Vay, dedim men, biz, dedim, Navaide baradik Abdıraman ağanıñ üyüne, onıñ Şevket degen oğlu bar edi, deyim, Geroy Sovetskogo Soyuza. Da, eto, aytacağım bu, bu ayttı, Anda, dedi, men, dedi, anda, türmede oturğan, o, on kişilerge, dedi, peredaça Aqırs etip sen ediñ ya. O qadar yıldan belli men eşitken edim, çto gde-to Marina yaşay eken ağam. Aun eşin de körüşmeyimmi? No, ana iyo ne nazovöş veteranom natsionalnogo dvijeniya, da, rusça etip aytqanda. No, o u vaqıtte yaş apay, onı tutsalar, işten çıqaracaqlar, qapatacaqlar da, avle milliy areket avleligine edi. Çaresi bolğan o tışqa çıqmay, bizler endi başlıq ettik, boynumuzın boynumuzğa aldıq episini, a bule soyları da bar edi de. O vaqıtta men Kemal ağanen bu bu apayğa bergen ekenmiz de, Tair etet İzzet Hayırov akazıtsa tanış ekenler. Başta İzzetni tapqan, soñ Narimanını tapqan. Anda arıq ediler dey, açlar dey. Vot, neme aytacağım, ava paynen şimdi rast keldim. Men endi qıdıram av qıznı, hangisine degen bar. Mol, o qadarlarını qapattıq, qapattıq, qapattıq, a milliy areket hepsi bir kite, kim başlıq ete? dep, uje qızlarğa zadaniye. Soñ eto, aveskârlar tögereginen Vay, aytacaq olsaq pek çoq şey da. Aytacağım, er er bir tarafta bu da qısayaqlı. Özüni o vaqıtte qolundan kelgen, onı yapqan. Yahutta o vaqıtte vot sud deseti olar, KGBniñ pek çoq qıyanetlik işleri bar edi. KGB milliy areketiniñ apogeyasında bir on yedilerniñ mektübini çıqarğan ediler, qarşı, milletke qarşı. Ondan da soñ çıqardılar yaşlar adından.

Bu anda aytqan, çto bu işni siz yapasız, yaşlar özleri qarşı ketmeyler, siziñ işiñiz bu degende, soñra lan degen, nado zdelot oprovержeniye. İ vot özüñizniñ közüñizniñ ögüne ketirip olasıñız, Novoinskiy çöl kermeni dey, eto Novoiy onıñ soñundan qoydılar adını, çöl da, çöl pamuq zanlarınıñ içinde. Olarda partorglar degende ötleri patlay. Bu tavuk pamuk zanda çalışqan qızçıqlar balalarğa milliy areketke qarşı dep imza çektirgenler bu şeyden haberleri yoqtır. E men üç sutka biz avu adreslerini qıdırıp tapıp Özüm olarğa yazdırıp, er bir danesinden oproverjeniye s pasportnımi, dannımi, imza tarttırıp alıp bardı. Mına, milliy areket ableşti. Ana, Ahtemov Refat, özüniñ maşnası bar edi, Pobedası bar edi. İ men onen ketsem, men jı qısayaqlım, samoye slaboye mesto qısayaqlınıñ. Apayında yanına aldı da, Melyar şimdi mında bar. Onıñ oğlu da zahvatta iştirak etti, bu birinci bu Auşta zahvatlarında. O, o, ne ya, men Revat rul başında a bu yaşlarnı qıdırıp tapıp, oproverjeniyalar yazıp, ekinci künü Taşkentke O oproverjeniyalar, saçlarım bule uzun, vaqti karçkalarnı körseñiz, bizlerniñ bile pričoskalarımız bar edi. A ona bile sarıp, yumşaq bir şeyge pričoskanıñ tübüne qoyıp, eki kere bu qatlam, körsetem bizde, ay, yahşı. Soñ şimdi bardım, birinci samolötnen aeroportqa, Samarqanddan ketecegim Taşkentke.

Şimdi biz mindik samolötqa, tüştik samolöttan Taşkentte mi? Balanıñ sumkası yoq, a talon-da yest. Ya qana sumka, bijim s talonom. Bir daa baqsaq, alıp qaldırğanlar o balanıñ sumkasını. Nu, tut, portfel, diycem, da, ablezastyoşkalı balaban.

Duydurmadım. A na samım dele şaşlarım eşitti. Avlejnev Taşkentke barıp avu oproverjeniyalarnı tapşırğan edik. Böyle şeyler çoq boldı bizde. Ana soña milliy areket vot avle vot takimi detalyami, qaçan sud olacağı edi, sud deseti, doqsan, yüz adam glav poçtağa dapır-dupır yaşlar, qızlar, oğlanlar, studentler Bardıq poçtağa, trrebuyım otkritıvo suda, dep. Obşim, bütün aktsiyalar, ya o